Wel, defaid sy'n cael ein sylw ni nesa' y bore 'ma, a hanes cynllun peilot arloesol sy'n canolbwyntio ar fridio defaid aml-bwrpas newydd er mwyn ceisio gwella ansawdd gwlân.
Betsan Shanklin ydw i, dwi'n Uwch Swyddog Cynlluniau i Menter Môn a dwi'n gweithio ar gynllun Leader Gwynedd, sef Arloesi Gwynedd Wledig. Felly dwi'n edrych ar ôl cynlluniau gwytnwch cefn gwlad Arloesi Gwynedd Wledig, ac un o'r prosiectau hynny ydy Defaid Amlbwrpas. Felly, pwrpas ein gwaith ni mewn ffordd yw ceisio darganfod atebion arloesol i heriau sy'n wynebu cymunedau Gwynedd, fel ffermwyr, a maen nhw yn amlwg ar hyn o bryd yn wynebu prisiau gwlân isel iawn. Felly, rhyw dair mlynedd yn ôl, benderfynwn ni gomisiynu adroddiad i edrych ar gyflwr presennol a photensial y diwydiant glân yng Ngwynedd, a fe ddeswn i'r casgliad bod crefftwyr yn gorfod mewnforio cni a gwlân o safon uchel achos fod e ddim ar gael yn lleol. Felly, yn dilyn mlaen o hyn, fe aethon ni gynnal cyfres o gweminarau gwlân i ddatblygu'r canfyddiadau gyda ffermwyr a chrefftwyr o Wynedd a thu hwnt. A wedyn, yn dilyn o hyn, fe resoni'r drafodaeth ar waith mewn ffordd drwy dreialu cynllun peilot i ganiatáu i ffermwyr arbrofi a gweld sut allen nhw ychwanegu gwerth at eu gwlân, ac ateb y galw'r crefftwyr am wlân o safon uchel. Felly, dwy fferm sydd yn rhan o'r cynllun ar hyn o bryd. Um, fe benderfynwn ni mewnforio had hwrdd merino o Awstralia i ffrwythloni tua hanner cant o ddeddfau dromlin artiffisial ar y ddwy fferm, sef Blaencwm yng Nghwm Penaner a Parllaesa yn Rhoslefain. Wel, hyd yn hyn, mae'r ŵyn i gyd wedi cael ei geni yn iach iawn a mae'r ffermwyr yn hapus iawn gyda eu cynnydd nhw. Dŷn ni'n monitro nhw yn gyson, edrych ar eu cyfraddau tyfiant ac yn y blaen, Yym, a 'dyn ni'n cymharu rhein gyda cyfraddau tyfiant yym dau grŵp rheoli eraill sydd ar y ffermydd, sef grŵp o ŵyn pur defaid mynydd Cymreig a ŵyn pur Romney, a hyd yn hyn maen nhw i weld, wel, Ie, does dim cymharu ers maen nhw i gyd i weld yn dod mlaen mor dda fedre nhw. So bydd y, yr arbrawf mwyaf blwyddyn nesa pan fyddwn ni'n cneifio y defaid um, a edrych ar y nodweddion eu gwlân nhw. Felly ein gobaith ni gyda'r cynllun yw mewn ffordd ein bod ni'n creu brîd o ddefaid aml-bwrpas, felly mae hyn yn golygu ein bod ni'n gwella ansawdd gwlân yr ŵyn, heb gyfaddadu â'r ansawdd a chynhyrchiant eu cig. Gobeithio wedyn fydd hyn yn gallu dangos i weddill ffermwyr y sir a'r wlad beth sy'n bosib wrth iddyn nhw geisio cynyddu gwerthu gwlân yn ogystal â'r cig. Mae'n neis bod yr ŵyn wedi cael ei geni erbyn hyn achos dyn ni 'di bod yn gweithio ar y broj- ar y prosiect yma am fisoedd tu ôl i'r llenni ond o'r diwedd mae gennym ni rywbeth i ddangos a mae'r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig. Yym mae ffermwyr dwi yn nabod a erioed wedi nabod o blaen yn dod fyny ato fi ma' nw'n nabod fi rhywsut yym ac yn falch iawn yym ein bo' ni'n neud rwbeth am y sefyllfa achos ma' fe'n dorcalonnus lle fydde dad cu fi wedi gallu byw off yy chec gwlân yn y gorffennol ond yn amlwg 'di o'm yn yn ddigon i edrych ar ein costau ni ar hyn o bryd, yn ni'n neud colled wrth anfon ein gwan ni i ffwrdd. Felly, ia, mae'n... dwi'n reit falch bod fi'n gallu gweithio ar brosiect fel hyn, achos gobeithio fydd e'n helpu fy nheulu i wrth i fy mrodyr i um, gamu ymlaen at y ffarm yn y dyfodol.
Betsan Siencyn o Arloesi Gwynedd Wledig. ac a'r cynllun defaid aml-bwrpas sy'n ceisio gwella ansawdd glân.